congratulations kan i lawm atu he boy cun nan la si mipi zong ne thain du lai ca na khua le na min van kan amma cun pakhat te na min na khan ka hmuh mi cu zai pawl da na ngah timi pawl zong kha van kan chim ta law Um, keimah ka min cu Sung Khen ka si, Hakha Khuarun ka si e. Uh, ka ngah mi cu top 10% ah ka um e. Um, National Honest Society ah ka um. And then uh, Avid, Avid ah ka um. Uh, mah cu si ko rua.
Ah, mipi pawl ne ah top 10% timi kha kan fian deuh hanak ding ah van chim ta ka duh mi cu atu high school Louisville ah hin minung thong khat la ah sawmli le pariat Khuacawi an lai i mah chungah khan top 10% te aa tel an timi pawl hna cu atu mah chungah khan minung zakhat kan ti lai cu zakhat chungah thiam bip kha an i telmi si e kan in lawmh pi ma bantuk mu cun tawmpal te ka philhmi cu siang kainak ning tan naa thiam cang ma mu cun scholarship hna na ngah ma timi zong uh, ka tim ko UT University of Texas Arlington ah ka kai le scholarship he ka ngah ka ngahmi zong um and a fu kha a fu khin cun a kha va rih lo na te khan uh, ka ngahmi tete cun um ko Okay, so sa kan lom. Ai mi junus ko te.
Okay. Si cun ah zeitindah an min la na khua van kan chim ta la toy ten mo. Kan o he fiang pa la wa tha de ma kan ngai te mo ka le de han man thon lo mien tam pa. Kamin zu Rebecca boi ti tial se ka khua cun here lo na se. Okay, ah atu ah hen ah lai mi nan tam ma lai mi zadan nan sizang vat kan chim ta lo ma chon ah

a sianginn te hna ta na thiam cang ma zei bantuk macung sekolah sim hna ngam macun atu nan govan graduate tika hen min that nak hna na hmu mi ma ta chun nak a ke lai mi tampi ne nan hu cheu mi zei pawl da na hmu ti mi pawl wat ka chim ta lo siangkai ka thimnak cu Southwestern Assemblies of God University te se Dallas downtown volunteer ke se atu ke ka nga mi he steering council kle nga mi se anga mi zong kan tam ngai okay Susan, kan alom. Congratulations. Okay.
Thank you. Atu kan um CCN kan umnak he UNT anti university ngan mi a tel ve mi si Louisville high school pawl kha ma ahcun boi an lan hi ke tu he kan kal kan umnak he lai mi atu boi ala ding an di laka thongkhat la thongkhat le sawmli le pariat an si mah chungah cun sawmthum le pakhat an i tel rua tiah an cazin ning in kan kan hmuh e apart zong kan palh kho men kan dal mi zong um kho men mah chungah cun mah sawmthum le pakhat high school pakhat chungah sawmthum le pakhat nih a kan lak piak lawng si loin mah a kan lak piak mi chungah khan min ṭhatnak tete tahchunnak ah min ṭhatnak tete an hmuh mi pawl tampi tahchunnak ah top 10% ti a hmumi kha minung pahnih an i tel macun outstanding student council timi kha cu an tampi macun national honor society timi zong kha minung tam nawn te nih an hmuh caah lunglamnak tampi kan nei i top 10 percent timi cu minung zeilo kan ti lai cu thongkhat la sawmli le pariat chungah khan zakhat a cathiam lei ah minung zakhat chungah aa telmi kha an si mah kha khan minung pahnih an i telpi i ah Ngunhliang le ah khoi an min kha Ngunhliang le Sungkhen ti an si. Anmah pahnih nih cun mah chungah cun a kan telpi i anmah pahnih nih khan mah telpi lawng si lo ah khan atu nai ton deuh ka van chimmi National Owner Society hei ti bantuk maw cun outstanding student council hei ti bantuk maw cun avid student hei ti bantuk kha an ngahmi zong tampi caah khan an cungah lunglawmhnak tampi kan nei Louisville High School Laimi a dihmi dihlak lawng si loin American chung a ummi high school a dihmi Laimi Chinmi dihlak cungah kan i lawm nan dihlak congratulation te si si anin kan kan i lawmh pi hna timi kha van chim ta kan duh i kan i lawm fatin na min kan chim ko ta na ang keima ka min cu ngun hliang ka si Tu he zeitin tukum in na ka ruat tikah zeitindah na feeling sin kan chim ko ma? Um, ka lawm tuk ko. Keimah ka sining in cun um, ka lawm tuk. Sekolah sim hana ngah ma? Um, scholarship te tak in khin cun a sang tuk mi ke cu nga hna lo tlawmpal te te sian ne bom nak te ke cu nga mi tlawmpal tlawmpal.
Na nga min hin ta zei zei tluk tiang da khabar ti min kan chim ko ma?
amah i full scholarship pawl tu khi cu maw ka ngahmi khi a um lo khi sia an lei tete in khin a fa tete lawng khi si ko atu ka pawng dirmi he biakku si a fiang deuh in van kan chim ve seh law hmai lei ah zeitin dah a tim hai ti bantuk ma cun atu biakku congratulation pakhatnak ate atu he laimi hi nan tam ma graduate mi hi lusfield in
Laimi kan tam ngai. Uh, sawm thum sawmli hrawng cu kan si rua ka te Laimi ka ra kho mi. Okay, atu high school cu nak roi cu cang nak roi cu cang ete. E siangin kai ding ata zai zai bantuk kan da na tim to timi van kan chim ta la pe ding na tim ma. Siangin kai he pe ding ka tim atu uh, Texas Women University ah kin pe cu ka ti mi zai dik lo te nga pathian nol tu sko sa. scholarship hna ta na ngah na ngah maw mu cun zei major dah lak na tim uh, major ka timmi cu uh, nursing se zei dik lo te nga cu thei ve bak ri hla okay kan lom mo he zei tin da se nan uniform han se boy lak man nan rat ve mo zei bantuk dan nan rak rat salawa kami cho RPC lusuga su kan ngai ma kha kum chim te he rembok hau pang ma kha kan ma kha kan au e kan kan bom pang ha ma si tuni he uh, security deuh maw nan tuan uh, security ti le ma cu security kan si tok lo um, rian bom uh, khin kan ra ve volunteering uh, si okay laimi boy alami pawl sinah bia van cah ve tuan hao zeitin nan lunglop nak lady first
cah ding cah ding kan thai lo wa na ten tip mi tip mi ngai bu ten malaya kan kalpang o ti kha chim ke du mi se ka chu
CCN kan editor kan editor pa se boya na lung chung ummi la zeitindah na hmuh tuni kan rak ratmi hi te laimi zong an tampi na hmuh ning te van kan chim ta lo ma cun na sa duh thah zei bantuk pawl khi dah kan naw le sina se timi pawl kha mo sadu thang ka hmuh ning tu cu te ka hin siang na di mi ka rak se ve te kan rak di lo chu pas sri thong long kan rak se e atu zana hen som thul pakhat asro ka te an di te ka hen laimi kan tam ngai ti ka zo ma chon An min tete ka van zoh tikah khin min ṭhatnak tete a hmu mi tete zong an van um cun a bik in top 10% cung ah minung pahnih hna an van um cang i hmaikum ah cun top 10% lawng hmanh si loin top 10 hmanh in an phan kho te la tiah zumhnak a ngei a tuan le a tlai lawnglawng si timi kha zumhnak a ngei i e hmailei Louisville High School sa sai siang dangdang zong a kai mi zong nih thei hna u si ti ka ruah mi cu ka duh piak mi hna cu minung pahra te zong an kai zongah minung pakul sawmthum zakhat an kai zongah khan a thuam le tam ruat loin an sianginn min a ṭhattertu ding tiang khin chuah khawhnak kha i zuam hna seh kanmah pawl nih kan rak tuah khawh lomi pawl kha tuah khawhnak khan rak i zuam hna seh ti cu ka duh ngai e tukum chungah high school di me siang dimi vialte kan i lawm pinak timi te kha van chim ka duh okay pakhat te mo nangmah he ka han siang adi min si ve ca ma bantuk hen nang zong arak zai lo min si ve ca ta chunak ah ka han sianginn nan di e sianginn a peh lomi an tam tuk a kha fawinak cun warehouse ah a caan dimi an tam tuk mah i tah atu a dih mi pawl zong a cah ding na ngaih hna cun mu cun nangmah na hmuh ning a tah zeitin da na ruah mah kha cu anmah le an chungkhar kong cio khan ai dang cio lai te asi ko cun nu le pa u le nau khuami zong nih thazang pe bak na se rian an tuan a khan cun tangka te an kut ah samar chung alu a khan cun rian pe du na an ngei lai siang kha an vai vuan so lai cha khan atu tein siangkahnak te khan nulepa bak nih hin nulepa kut cungah zakhat ah som nga a um i a biapi bik tu cu anmah pumpak bak an si sianginn an peh lo ahcun high school te an kaimi hi alakka si ko cucaah cun siang hi cu peh khawhnak ding in cun an i zuam hrimhrim hau pumpi kum hleihnih chung an cawmmi kha an peh lo ahcun pakpalawng ngacha khan a can caah a bik in an peh khawhnak ding tu cu chungkhar kha som nga a si i amma pumpak kha som nga se
okay ah pakhat te mo zai lo nang he ma bantuk research to langmang na man cha te atu ma bantuk khan laimi tu kum hi pa za thon an graduate khong hatin ruwa national level in te a US chunga ka chim kho bok lo ruwa nak chim kha chu ka pel tuk sol lai cha ka chim kho lo e na te kan ni kuma som nga phong an dak sia kan chu tu ko man chun somret cu kan sala ti zumnak ngei zat ceunak tlawm deuh te khan chu kan kar ti zumnak ka ngei kei ka ruahnak ah zakhat cu kan caw lai te pei ka ruah cu Louisville High School long science school pakhat hman amaw mah sawmthum le pakhat an se Dallas ah sari chu mo Indiana Laimi tam kan tam deuh nang hon ma za si sa khan ma za thong chu kan semen lai te ka zoom me zakhat chu kan ka chim du na ka cho man zakhat tinak salo khan a percentage tu ka van chim se tu kuma ka han sawmthum le pakhat an di e

Okay, nikum khata zeizat ṭhawngda ah zeizat ṭhawngda high school kha kan graduate ten na ruah national ah zeilo level khan maw American zeilo khan nikum kha cu aruok ka thei bak lo e ka chim kho bak lo okay season kan ilom